Фазыйләтләрнең берсе, ул уразаның күңелне пакъландыру, уй-фикерләрне чистапак арындыру начар фикерләрдән, уйлардан һәм кешене заһири һәм батыни хәлдә пакъландыру, арындыру дип әйтер идем. Сезгә бер кыска гына вакыйга, риваять турында да сөйләп китәсем килә. Бер яңа гына тезелгән мәчетнен минбарын ясарга дип балта остасына эш кушалар. Бу балта остасы гади генә авыл кешесе була. Аллаһы Тәгаләнен йортына үз кулым белән минбар ясыйм бит дип, сокланып, шатланып, сөенеп, эшенә керешер алдыннан, Ул баштан, Тукта әле, шушы изге эшне эшләр алдыннан ураза тотып алыйм әле. Аллаһы Тәгаләгә догалар белән ялварыйм әле, дип. Һәм керер алдыннан күңелендә һәм уй-фикерләрендә Тукта әле, мин бар өчен күпме түләрләр микән?

Туктале, бу балта остасын күрәсем килә, ниндирәк изге бәндә микән, шул хәтле оста ясаган бит моны, дип, балта остасы янына килә һәм сорау бирә. Ничек шушы матур, мөкәммәл минбарны эшли алдын, дип сорау биргәч, балта остасы әйтә, анын сәбәпчесе Аллаһы Тәгалә булды һәм, Күңелемне пакъландыру гамәле ул да инде ураза тоту сәбәбендә булды дип әйтеп куя. Беренче, икенче, өченче көн ураза тота башлагач, дөньяви фикерләрем дә китте, ди әйтә балта остасы. Күпме түләрләр микән бу минбар өчен? Кара әле, мине мактарлар бит, дип. Дәрәҗәләр бирерләр бит дип уйлаган фикерләр дә әкрен-әкрен кеннән-көн әзәя башлады. Һәм иң согында Аллаһ ризалыгы генә күңелемдә калгач, урманга барып, күңелем белән, маңгай күзе белән түгел, күңелем белән иң матур, мөкәммәл сыйфатлы агачны табып, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән шушы агачны кистереп, бисмиллаһи рахманир рахим дип, догалар белән мимбарны чиста күңелем белән уразалы килеш эшләгән идем һәм һәрбер гамәлен, һәрбер матурлыгын, һәрбер баскычын ясаган вакытта, әйе, Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын өмет итеп, күңелем белән догада булдым. Сере шунда, Аллаһы Тәгалә үзе ярдәм итте, дип әйтеп куйды. Чыннан да, хөрмәтле дуслар, әгәр дә гамәлләребезнен, изгелекләребезнен мөкәммәл килеш үтәлүен теләсәк, ураза тоту Ул бик күркәм, күңелебезне пакъландыра торган, уй-фикерләребезне тәртипкә сала торган Аллаһы Тәгаләнең бүләкләренең берсе. Һәм Аллаһы Тәгалә Коръәндә дә әйтә. Аллаһы Тәгалә сезгә ураза тотуны фарыз итүе белән җиңеллек җибәрде, җиңеллек бирде. Һәм кем дә кем Әгәр дә Рамазан аенын бәрәкәте турында, уразанын саваплары, бүләкләре турында белсә, Аллаһы Тәгаләнен рәхмәте белән теләр идегез дип килә. Теләр идегез Рамазан ае унике ай дәверендә дә булсын дип. Аллаһы Тәгалә һәрберебезгә дә изгелектә, игелектә булып, шушы Рамазан аенда күңелләребезне, уй-фикерләребезне пакъландырып, гамәлләребез чын ихлас күңелдән булуын насыйп әйләсен. Әссәламү алейкум ва рахматуллаһи ва бәрәкәтүһү.